Uh, Moana was a public, and it is Knuzot Moana, Moana was a public figure, Moana was was a public figure and ndiye akatsvira mota achekereswa namutarisi uh, vekunash pains ndo vakachekeresa moana moana ndi you know everyone you know moana akachekereswa atsvira mota it was something plant and we, we have to talk about that isusu semasocialites Sema fellow celebrities, we have to address the matter. So at hand now we have uh, Sister Yacho who is allegedly, let's say this, because inini inini tangoona post yabva kwameli zviri kunzi hama yati Tats Tatenda sazita wangu uh, ari kutora crystal meth but before i even saw that post yabva kuhama yataura na sismeli i know crystal meth so much so i suspected kuti ah the way she is reacting it must be crystal meth I, first, I, I just say to myself, this should be, because I've used that crystal meth before. Mazuva ndakadivhoswa na Richard, it was the most toughest time of my life. I was so depressed. I was so fucked up with life. And I was, let me just take my brush. Bvudzi rangu riri kuita, riri kutamba tamba zvemanga manga. So, so garai pasi zvenywana, sit down.

uh, a lot of feelings and reactions hanzi rega ndimbonzwa vanhu vari kutaura macomments ndichimbomhoresa vanhu happy weekend everyone i'm not staying long looking good queen you know me you know i like dressing i like looking good i'm queen of the people this is how i look today ah, you know your queen darlings ino yokuinzale kana pasi kanichamuka chiiko uri kungodzuka here kana pasi mwana tilava valik twalik lovely twalik uh, weekends style hanzi cleani uh, maring yes mucheno mucheno hanzi katigori Or category jumpsuits. Jumpella. Jumpella. Jumpella. Ah. anyway, so uh, vanhu vari ku pane pane vanhu vauya vachitaura vakati isusu we blame pane vanhu vari kublema mai va vatats mowana sister yolanda vanonzi yolanda vaya vekuzhakandira then koita vamwe vari kublema Tats. Um, let me say this. Mogara muchinzwa ndichiti ndakamborwara. Ndakarwara neAIDS 2011. Like AIDS. Zvekurwara zvezvo ndakaita meningitis. Ndikapenga. I'm not lying. I'm telling you very true. Mukabvunza vanhu vekubudiriro. kubudikira kuti ngozi mbaidu iri muroad vanhu vesaikwira vachienda kubasa kumakomba vaitoziva kuti mwana wapa ari kupenga neaids ndakapaza mawinda ashuba hapana chandisina kuita mubudiriro ndaituka vanhu ndaikanda zvinhu ndichiti nhingi uri muroyi hapana chandisina kuita mazuva iwawo 2011 ndaita edzi yapinda musoro muri kundinzwisisa asi mai vangu havana kuzvishambadzira kune vanhu ndosaka muchiona ndichinamata shumba kunge ndopenga havana kuzvishambadzira kuvanhu vakangoti magedhi ngaakiwe tatinda ngaatorerwe foni hapana ari kuona tatinda ari kuwana mai vangu vakamira samai hanzi uyo ari kumira risapoya oraiti watoblokwa Uya mire tinoda kuradzai masimba angu masimba angu zvakanaka pane vanojoinaka vachitofunga kuti vanenge vakangwara stereki ndakukuradzai masimba angu vakazara vanhu ivavava zvatomubloka uyu tinomuona chete tinomuona chete toenderera mberi pane kwana vanoda kutobloka domwari uida kutomubloka vanhu ha unonyepa iwewe ndokuwana chete ndomuwana chete da kumubloka

isu tikutaura zvemapenzi tikutaura zvemapenzi emahaifiriji kuhaifiriji kuri kupengwa uko mwana akumuka mwana akumuka stop mwana akumuka chipoko akumuka mwana aikusi kuti mwana ari kumuka tatenda ari kutora midzi

inonzi chii varungu vanoziva izvi madokta ndakaitwa inonzi lumber puncture inonzi chii lumber puncture ndakaitwa lumber kwakalamba nongoko kwakatorwa fluid apa ndakaitwa lumber zitsono racho zitsono rakareba kudai rinoiswa pabhonzo pa yekumusana kwakadrenwa mvura uko

Aenda Brenda. Tamuzorodza. Tamuisa kumakuva. Aenda kuna Muhana. Tamuendesa kuna Muhana. Kumakuva. Tamuisa Brenda ikoko. Vari kungoshamisira don't worry. Imi munditege. Thank you comment section munondida imi. Achatombojayidzire vanhu zvaizvo kuti vanhu vanouya vachishamisira panapa. Kana usingandide usandione. Kana usingandide uchindiona shut up. tombojaidzira mukomeni sate nezvino masoja angu itai basa kunongowana angokomena zvekumama titegei tiendese vanhu kumakuwa vanovhura magosi tinomuwana ari kumuka uku muwana ari kumuka ari kupengesa hazi muwana ari kupengesa tati ndaari kuita madrugs ati muri kuzvinzwa saka ndaanzi you are a survivor my sister ah I'm telling you, ndakaitwa vanhu vanoitwa lamba pamcha havamuke ndiri munhu anosvikirwa nematateguru handingofe zvemanga manga zvokudai nda ndisingasvikirwe nevakuru wenyika dai ndakanda kuchogara muwheelchair madokta ese anototaura kuti munhu wese anoitwa lamba pamcha kazhinji anotozopesera agara muwheelchair ino handina kungopinda muwheelchair oh gidi icho chimwana chavirginia icho nakristopher icho gidi gidi gidi gidi asi ndakalambanurwa Andisi kutaura zvokunyepa munozobvunza amai vhai mukoma wangu mai vhai yuvhoni kana kuti because ndakarwarira kuavenues ndikarwarira parenyanja ndokwandakarwarira kana kubvunza mai vangu chaivo ndakati kwalamba pangu chaivo ndarwara 2011 nedzi ndichipaza mahwindo amai vangu ndichirwara ndakati kuna mai vangu muroyi chino ndichi hapana chaisanotuka mai vangu hapana chavakambo havana kana kuudza kana munhu kuti mai vangu vaisabuda mun'anga vaisabuda mapostori vaibuda hapana kwatisina kuenda mai vangu vachiti unotopona chete profesi yakati uchaita purezidendi iwe zvino ukafa handichaitsvare ndiani acha profesi yakati uchaita president one day unotopona chero mai vamai vangu munin'ina wamai vamai vangu akauya kubva kumanyeno mbuya gambiza zvikanzi wani uya akanzi achaita mambo munyika muno takafamba kuti kanzi mwana uyu achaita president ko chii chakuitika vakachema mbuya wangu munin'ina bcause mai vamai vangu vakashaya but kwasara munin'ina wamai vavo mbuya gambisa mbuya sinyora mbuya gonyora vakatanga kuchema musodzi zvikanzi mwana uyu takafamba zvikanzi mwana uyu achaita mambo uyu mwana uyu achaita president muzimbabwe ko chii 2011 ndarwara 2011 ndopinda ndaona scholarship yekuenda kuamerica ndaifana ndakaenda kuamerica kunostanda medicine uko ndo zvainge zvakaitika da ndarwara neaids aids kwakusiri kuroyiwa handa kuroyiwa handiri kunyepera kuroyiwa nekuti zvakaitika mapiritsi eaids aenda ndaamira ndaenda kuhituko Ndandamira mapiritsi eedzi andakatoamirira ndichiri kumazoe boys because ndanda kusada kuonekwa nevamwe vakomana ndomwa mapiritsi eedzi. Unoziva kuti kana wakaita eedzi uri mwana mudikika zvinongozorwadza kana mama bhodha kuti uchaudza vamwe wako kuti unogara uchingwa mapiritsi vavo vanokubvunza kuti ndei saka ini ndainyara kuti kuudza vanhu kuti ndandisati ndaconfident zvandirizvi saka ndakatomboregedza chi ndakaregedza mapiritsi eedzi iwawo ndakaregedzera kumazoe ndatanga kurwarira kumazoe ikoko ndandazobva ndakarwara ndakarwara brains ndaisungwa o ichi chivanga ichi muri kuchiona ichi ichi ndakukuratidzai upenyu hwangu imi handisandange ndichasi kukudzai upenyu hwangu imi ichi saka muchiona ndichifarira vanhu zvisingaiti kuti ndakaputsa ndafaini andi muri kuona chivanga ichi handisi kuzikana muchiona ichi ndaigara ndakasungwa necheni kuparinyatwa kuwadi c mukabvunza manesi ma, ma ane nguva akashanda kubvira 2011 I, paka, pane pakamborwara vamugabe vachigara kuprivate ward ini ndandiri kuprivate ward kusii here kana kuchindo kwandaitiko kwandakaisiswa nemukwasha wangu baba avai mukwasha wangu anorima fodya ipapo vakatobhadhara vakati atsanonga vaiswe kuprivate ward ndaigara ndakasungwa pabhedhi kwete kunzi ndandiri musungwa wekuti kujeri a kunzi ndaiti vakandisunungura ndaizonowanikwa ndaakugwajuko ndichitenderera ndichirapa ndaiti ndichirapa mapenzi so amwe muchipatara imomo ndichifamba muchipatara saka ndaitosungwa pambhedha kuitira kuti kana ndikasimuka ka mbhedha waiti ngwareretsika mamunesa ibvanzwa hapana chamakaonai hapana chamakaona ini ndosaka muchiona ndakati as long as richifema mukadzi anonzi virginia uya uya i will take a bullet for my mother you don't know what she went through saka muri kundiudzeiko nezvamai moyana muri kuti mai mwana wawana chii chavaona mubereki unokaviridza unhu hwemwana wako pane akamboziva kuti ndaita matuzvayo pane akamboziva ndairwara to this extent muri kuti chii kwaimana maini musataure matuzvi mubereki anolikisa information ezvino ini nditiri kulikisa information kwamuri because ndakabatsirwa naamai ndakupa testimony ndichiti mwari womudeka ndokutendai namai vamakandipa virginia sherita mudimu will live long mai vamakandipa i pray for my mother i worship my mother ana kuuraya mai vangu should come through me and they know kuti this one is a spiritual time so muri kuti chiko namai wamoamani mai wamoani muri kuti chiko nayolanda ini yolanda i rubbish yemukadzi rubbish amai yes ndogara ndichiti musatuka wana mai vani pane ana amai vanoda kutukwa yolanda rubbish matuzve mbereki dongi rembereki unorekodha mwana wako ari kurwara chichi kana kuti ari kuboziva zvaari kuita tatinda uya ari kuziva kana ari kuziva zvaari kuita munoziva medereini unoziva kuti medereini kumati uri bhuruka yori basi muri kuti ikwei mai matuzvi ayai mai vamowana matuzvi kana vakamboita mubereko duzvi muda kuti mwana wayo afa mosara nani chee kuti unogara veduwe torai mafoni veduwe musarekodhi veduwe ndibatsirewo mwana wangu vedu kana dai vatoriwo ndivo vauye palife kuti kana paine vanoziva vanhu vanogara nevane madrug addicts tibatsirewo ndatambudzika kwete kulilikisa vhidhiyo mai vayaidenzi so they won't be any live yekuti vanouya vachijustifya upenyu hwavo wakadaro mubereki unokavhiridza ndakakavhiridzwa nashumba do you know what i said to my mother when i came to sweden ndazopona ndakati mama ndoziva zvandakakuitai pandakarwara ndakakushungurudzai ndakapaza mahwindo hapana zvandisina kuita muri kudei zvikanzi i want 5000 us dollars da kutenga mota da kutenga masofa da kutenga fridge then ndakavatumidzira iri 8000 god is my witness my big sister is my witness my twin sister is my witness handina chikwereti nashumba right now kumuchera mai yangu akafa handina chikwereti navo ndakaripa mhosva dzangu dzese because the way yandakarwara imwe yacho kwakwa kuti kuzviitisa ndaikamuka mwemusi ndigopaza mawindo emukure pabudiro kupaza mawindo ese kupaza mawindo kupaza ndakapaza mawindo kupaza chirwere chapinda musoro chapinda musoro saka muchiona ndichifaitira vanhu vanedzi ndakati mwana ndakasana cd4 kandiya pa two handina ndine picture ndi ndine picture panganda ndingadenda kuratidza picture miraitonditsvage picture ndakati

edzi ndandakufa needzi apa ndapakota tu ishi ishi ndakufa needzi mira itona kuti chikwe tine evidence kai mukuti chikwe hanzi am here I'm, I, but am lost takawanda tiri lost stupid iwe you are lost kudii ramba uri lost ishi edzi ndandakufa Ish, ndi, ndi queen wenyu anga wakufa nedza iedzi ndaida kufa nedzi ndichigara ndine mabhurangeti nditatenda uyu edzi ish picture reutachiwana mariwana ndaenda kufa nedzi o oh, iedzi musoro wabuda iedzi ish ish mukuti chikwe ndiri kukupa evidence ka edzi edzi asi ndini ndakubudisa evidence hanzi ndini ndakubudisa evidence ka mai vangu vaitora mapikicha vachiachengeta havana mboradza vanhu vachida kuzoti ndo zvakaitika mazuva avo airwara izvi ezvino ini ndini ndakukubudisa ndakarwara nedzina hapana chamunondiudza ini asi vavirginia never said anything havana kana kumboenda kunonyora bepa kuti chino vanhu vaingouya vachita tida arwara zvoperera ipapo ende zvakaperera ipapo and look at the prayers of a mother who knows that my mother used to pray before she went to bed who knows zvavainamata kuti ndisafe sekuru vangu inini sekuru charles hanzvadzi yamai vangu inini vakauya vakapfugama pambeda vangu vakarwara vakachema sekuru chale vakachema vakati mwana wehanzvadzi yangu mwana wasisi wangu wakufa here zvanga tati ndiwo uchatungamira dzinza vakadaro sekuru vangu vachichema vari pambeda kudiro ndachimumu ndakusataura edzi yasvika mukuti chii but ashumba wakambotirimuka so ndezvekwenyu zvamuri kutaura kuti gumbu rafa chiko ngaaende anokwirana nana beata mangeto zvine basa rezvo kuti gumbu rafa ngaafeka vafa ngavafe gumbu rafa zvimahure ari ikoko kumanhingi kumakuva uko kuna beata mangeto uko gai ndaanosvirana na beata chinoshamisa pakufa pakwakumbura ndiye atanga ndiye atanga kufa izvo kunge zvenzi kumbura afa zvokuti vanhu tingatomira wo mboro yako yehombe ngainosvirana nebechihombe rabeata uko beata haana kufa here uko mahure anopera akafa ana beata mangende ngaanosvirana na beata uko atoswera tikutaura zvevapenyu isu uyu tasi mupenyu toswara kuti ee gumbo rafa gumbo rafa ngaata zvinosvirana nabeata mangete kumakuwa uko ndaiti ngatoswero uda kutoita werere were were but my mother stood for me my mother stood for me so mowanas mother you mowanas mother you are rubbish mowanas mother rubbish yolanda if you are watching ndine urombo uri maidenzi that video shouldn't have leaked that video ndosaka waisachema mwana wako moana paiuya mbinga dziya uchibuda panze uchitora zvinhu tsvee kugara pabhokisi pa remadota emwana wako remabhonzo anga afurayiwa mwana akachekereswa naatinashe mutarisi akachekereswa kamwe mwana uye akachekereswa nenatina mutarisi mutarisi ari ivhu uya akachekeresa munhu zvakachekereswa zvona mwana izvi ninye undyire mahure munoenda muchinohura nevanhu vanhu vanoita mabhizinesi vanochekesa uche unoenda kunohura wakasimba kuku kuchihura hakuende kwemunhu kungonzi ndakanaka enda ahure kana uchiziva kuti wakanaka uri hure enda mun'anga unotanga wabikwa hauenda kunoita chihure usina kubikwa zvotsvo akabva radhubhuraiwa mutarisi akangoti wo oh, ginimbi ginimbi ari kuda kuuraya one zanu rega ndizvibatanidzire imomo so that vanhu vanongoblema zanu asi isusu tinoona mumwera isusu maspiritual time keeper totoziva kuti akachekereswa namutarisi ogondidii muta kiss my ass kiss my ass if you are watching me kiss or lick my dick and pussy you decide what you want ati ndiwo akaurayisa mwana so what matazva nodaro

anobva achekeretswa nekuti anga aka ane ropa dete nga asina kugadzirwa zvoino isusu we are overseers kune masiya emweka kwazoenda isusu maoverseers generals of the spiritual world we see akachekeretswa mwana kamedzwa nemutarisi but anyway ndezvekwavo izvo chokwadi chinototaurwa ende by fire by force saka isusu manje isusu isusu takuchitaura manje takati iwe yolanda iwewe bora pasi urere kwaifiridziri bora pasi tedzera zvakaita virginia ona virginia yakamira nemwana wake akurwara ndakuratidza foto ndakuratidza ifoto ndakufa marionere foto yapa mapese ndichimanganiwe yapa pese ndichimanganiwe mariona kafoto iri ndakufa nedzi mariona kafoto iri vanotora mascreenshot torai ndobamuratidza vanhu kuti anga akufa nedzi uyu ndikeriya vaudzei muvaudze maguru kuti ikeriya ndakufa nedzi muri kumonero uyu angenda chitima chobheuka ngondoro ngondondo ndakuenda nedzi then virginia hana kana waakaudza akandivhumbamira semubereki mubereki unovhumbamira saka kana uri mubereki vhumbamira yolanda vhumbamira nhiyo dzako Vumbamira! Wona Virginia akavumbamira. Look at me now. Look at hapana kana anouya because mai wangu akavumbamira. Akapinda nemunanga ndakatotemerwa nyoka nepasi perurimi ndakatemerwa dzinotyisa dzinoera. Hona! Kana mbereki avumbamira mwana. Hapana anoti ngonde hona. Yakata kata kata kata. Mbereki ngaavumbamira. Vana vumbamira. Chaka chaka chaka chaka. Anyway, musvitse video iyi kuna oiranda tatopedza so rubbish emeriki who does that who does that who does that square i love you so much video ngaende kuna tell yolanda that i have spoken square